Central Lairam Longtlai Dalairam Times minin nan kut kan in tlaih hna. Kum thong hnih le kul le li chiapa zarh thumnak thongpang chimna kan ngeih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thawng chimtu Mang Ven Sung, Hakha pengkom palek riahbuk, Lai in thongtla sawmruk le pahnih chuah an si. Thong hnih kul li chiapa kul zing le suimilam panga le cheu ah Chinland Defence Force Hakha nih operation Rungmin in Hakha pengkom palek zung kan kah i kan lak. Palet pali kan thah hna pinah hriam zong zeimawzat kan lak. Cun thong thongtla sawmruk le pahnih zong kan chanh khawh hna tiah Chinland Defence Force Hakha nih cathanh an chuah. Kan ram le miphun luatnak ni a nai cang. Kan dihlakin kan ṭan rual ahcun caan sau a rau ti lai lo. kan si khawhnak lam cio in ṭangṭi hna usih. Ralhrang hriamtlai hna zong CDM tuah khawh rih a si. Lunglawm tein kan in don hna, tiah Chinland Defence Force Hakha nih an langhter chap. Chin miphun dothlennak ah Arakan Army, AA, i teltum lo dingin CBC, usa Peace and Justice Committee nih cathanh chuah. Arakan Army AA nih Chin ram ah lut in Chin dothlennak ah an i teltummi cu ngol ding ah Chin Baptist Churches USA Peace and Justice Committee nih kum thonghnih le kul li chiapa hleinga ah cathanh an chuah. Peace and Justice Committee nih cun AA cu Chin ramkulh ah an cawlcangh caah Chin miphun hna inn le lo, ngeih le chia le nunnak kongkau ah lungrethei in an um. Atu ah Chinram chung ralhrang riahbuuk tam deuh cu dohthlennak ralkap phu hna khat chung a phan cang nain Chinmi phukhat le phukhat karah i hmuh thiam lonak tete a um i cu cu Chin ram vialte sac kutchung in a luat khawh nakhnga le federal ramkomh sersiamnak dingah dawnkhantu an si hna. Cu a si caah Chin dothlennak phukhat le phukhat kar a rannak in daihnak a um khawhnak hma la cio dingin kan in nawl hna. Chinmi vialte kan i funtom khawh i tuanbiathar kan ṭial khawh nakhnga Peace and Justice Committee cu thazaang a chuah peng lai tiah an langhter. Cu pinah Chin miphun hna chungin online chungah huatnak a karhtertu ca ṭial lengmang lo dingin le khat le khat remnak a um khawh nakhnga ding tu i hmaithlak cio dingin nawlnak an tuah fawn. Chinland Council nili chung meeting nakah bia panga ceih Chinland Council a voi nganak caan kal tonnak cu kum thonghnih le kul lili Chiapa Land Council a voi nganak caan kal tonnak cu kum thonghnih le kul lili Chiapa Nisha in hleithum tiang tuah a si. Nili chung meetingnak i biakhiahmi hna cu pakhatnak Chinland chungah aa fonh kho rih lomi phu fonh khawhnak kong, Chinland ah tulio a cang cuahmahmi ralhmai sernak ah pakhat le pakhat i tong in ceihmainak lam a rianrannak in kawl ding. Pathumnak, Chinland ah a tang rihmi ralhrang riahbuk hna cu Chinland cozah ralkap nih a rianrannak in lak ding kong. Palinak, palinak Chinland ah Chin mizapi pakhat le pakhat kar ah lungretheihnak thawng deuh thlahmi kong ah Chin mizapi nih a dikfelmi thawng caankel in theih khawhnak dingah Chinland Information dirhnak kong, panganak, Kanpelet, Mindat, Matupi le Paletwa peng ah a ummi Dai miphun pakhat ah an i funtom kho i Chinland Council ah an i fonh khawhnak ding kong, Chinland Council cu Chinland funtom lungrualnak, Chinland sernak mizapi ralhrang uknak in a rianrannak in luat khawhnak caah ral lei, ramkhel lei tlukruang in hmaisuang mi a si, tiah kum thong hnih le kul li chiapha leisari ah Chinland Council nih cathanh an chuah. Vambuk khua YLA nih miphun dang kong biakhiahnak tuah. Central Lairam Lawngtlai pengkom Vambuk khua ah miphun dang inner line permit sponsor kong ah YLA Vambuk branch nih biakhiahnak an tuah tiah kan theih. Ianglai Association nih cun kum thong hnih le kul le li Chiapa leiruk Ianglai Association Vambuk branch office barrel meeting voi sarihnak ni

miphun dang inner line permit sponsor sian a si ti lo tiah YLA Vambuk Brands nih an thanh. Inner line permit sponsor tuah a duhmi hna nih cun Ianglai Association sinak halnak tuah hmasa ding a si lai tiah YLA Vambuk nih mizapi sinah theihternak an tuah. Lawngtlai Autorickshaw Owner Association nih an member VC thimmi minung hleinga lawmhpi. Kum thonghnih le kulili chiapa hleikua Lawngtlai Press Club ah Lawngtlai Autorickshaw Owner Association nih an member nai i Village Council i i thimnak ah kum thonghnih le kulili chiapa hleikua Lawngtlai Press Club ah Lawngtlai Autorickshaw Owner Association nih an member nai i Village Council i thimnak ah teinak hmumi minung hleinga cu lawmhpinak an pek hna. Hi lawmhpinak hmannak hi Pu Ace Laltlan chungah Assistant Secretary LAROA nih hruai in an President Pu Si Za Thiang nih an member si liomi minung hleinga nih Village Council i thimnak ah teinak an hmuh cu Lawngtlai Auto Rickshaw Owner Association cu a lung aa lawm ngaingai tiah a chim. Lawngtlai Auto Rickshaw Owner Association President nih cun Auto Rickshaw khal cu khotlang nih zohhniam kan si. Khuasak har tete tiah an kan ti. Asinain kan member in minung hlei nga khotlang zohkhenh rianṭuan dingin VC i thimnak ah teinak nan hmuh hi kan association zong a lumsa tiah aa chim. Asinain kan member in minung hlei nga khuatlang zohkhenh rian ṭuan dingin VC i thimnak ah teinak nan hmuh hi kan association zong a lumsa tiah a chim. Lawngtlai Auto Rickshaw Owner Association member VC ah thimmi hna cu pakhatnak Pu Ar Lal Cham Rea electric veng,

lawmhpimi hna le association hruaitu hna nih bia an chim. Hi caan hmannak hi Pu F. Zacung Nunga advisor LAROA nih caan zarh a hman i Pu Rorel Liana Vawngtu secretary LAROA nih lawmh bia chim in caan khar a si. Tulio hi Lawngtlai district chungah petrol le diesel phung loin zuarchaw a karh ngaingai tiah theih a si. Cucaah Lawngtlai district mizapi nih harnak kan ton nakhnga lo petrol le diesel kongkau ah nawl chuah a harh tiah Lawngtlai Lawngtlai district Ziping nih cun a tanglei bantuk in nawl a chuah. Pakhatnak, Lawngtlai District chung filling station hna nih cozah nih man a khiahmi nak sang in black marketing hohmanh nih an zuar ding a si lo. Pahnihnak, filling station ah mah nih herhnak tam in galon in an lak ding a si lo. Pathumnak, petrol le diesel hi kan innpa ram Myanmar le ramdang ah chawhlehnak caah zuar kham a si. Palinak, Lawngtlai District chungah phung loin petrol le diesel cawk le phorchuah kham a si. Hi nawlpeknak hi thlan hnih chung a nguh lai. Hi nawlpeknak zei a rel lomi hna cu Section zahnih le kul le thum Bharati-va Nanavasan Bita kum thong hnih le kul le thum hmang in hrem an si lai tiah Lawngtlai District Zipeng nih kum thong hnih le kul li chiapa hleiruk ah nawl a chuah. LADC Art and Culture Department zohkhenhtu Executive Member Pu Si Rongura nih department meeting ngeihpi. Pu Si Rongura Executive Member Art and Culture Department LADC nih Art and Culture Department hotu hna cu kum thong hnih le kul lili chiapa hleiruk ah meeting a ngeihpi hna. Pu Si Ro Ngura nih cun Pathian le an kan hotu hna thawngin Articulture Department zohkhenhtu ah thim ka si. Asinain hi department hi a zohkhenh balmi ka si lo caah rianṭuantu hna he naihniam in i pehtlaih i rianṭuan ka duh tiah chim in Lai thil i hruk kongkau zongah biapi chiah a herh kong zong a chim. Pu Si Rongura EM nih cun Pathian nih LADC an kan pek hnawh chan lakah Art and Culture Department hi a biapi bik a si lai tiah ka zumh. Pathian nih miphun ah an kan ser. Ram le miphun ah ro sunglawi tungmer dingah a si khawh chung i zuam hna usih tiah rianṭuantu bia a riah hna. Pu J. Sangthangpuia Art and Culture Officer nih cun Art and Culture Department biapitnak le an karhlannak le hmalaknak a tlangpi in a chim. An department biapit ning hngal in executive member an ngeih cu vanṭhat a si kong a chim. Pu Si Cunthangpuia librarian zong nih library kongkau ah thil biapi le department caah hmalak ding biapi hna a chim staff lei zong nih biachimnak an ngeih ve Pu Sang Hulian Mual Chin Executive Member LADC nih Primary School Education Department ah rian ṭuan meeting tuahpi kum thong hnih le kul li chiapa hleiriat ah Pu Sang Hulian Mual Chin Executive Member, Primary School Education, LADC zohkhenhtu nih Primary School Department Office ah rianṭuantu hna cu meeting a tuahpi hna. Pu Sang Hu Lian Mual Cin nih cun caan titet lakah tu bantukin tonnak caanṭha kan ngeih hi kaa lawm ngai. Hi department hi caan hmasa ah ka rak zohkhenh cang. Hmalaknak biapi kan rak ngeih hna kha tuzung a si khawh chung in hmalak kan thim hna lai. Mizapi le mizapi le LADC cozah thawngin rianṭuan kho kan si ti hi i hngal ṭhan hna usih. Pathian hngal bu in zumhtlaknak le teimak ngai in rianṭuan dingin kan sawm hna tiah a chim. Pu Sang Hu Lian Mual Cin nih cun cozah nih office kai caan a sermi hi kan hngalh dih. Cucu lungthin ah chia hna usih. Midang nih zohchomi si i zuam hna usih. Education Department cu minung hmailei lamthluan a timhtuahpiaktu kan si. Kan biapi taktak ti hi i hngal hna usih. Office kai caan ah mizapi nih ton khawh dingin um hna usih. an kan lengtu ding hna hi hmunkip le kakip in an rak rat lai hi ka zumh tiah a chimchap. Kannih politician mi hna cu rau lo te kan hung lang. Kan caan a dih ṭhan lengmang. Cucaah office ah an kan haotu hna nawl kan ngeih ding a si. Kan miphun office hi a min chiatter khotu kan si bantukin a min ṭhattertu zong kan si kho fawn. Kan ṭuanmi rian hi a hme a si ah maw, a ngan a si ah maw zumhtlak in ṭuan hna usih. Cozah thil biapi hna hi kan ven a herh. Mizapi theih dingah Thanh Hau cu a thanhtu nih an thanh ding a si. Cozah catlap biapi hna kan venhim a herh. Harsatnak kan ngeih ahcun chim ding hi ṭih hlah u. A si khawh chung in kan in zuamhnawh hna lai. Kan tangka zung hi tampi si hlah hmanh sehlaw dikte le fel tein kan hman lai. Kan ṭhancho nakhnga hma kan la hna lai. Kan ram hruaitu MDC, ex-MDC hna zong an si ko lai. Herhnak an ngeih i an rak rat ahcun upat hmaizahnak he kan thiam tawk in chawnh khawh kan i zuam hna lai. Kan ram le miphun caah kan fimthiamnak dihlak chuah in zumhtlaknak he rianṭuan dingin kan sawm hna, tiah Pu Sang Hu Lian Mual Cin nih a zohkhenh department rianṭuantu hna cu sawmnak a tuah chih hna. Siaha District Minichak Association, Siaha District Pickup Association, Siaha District Data as Owner Driver Association joint meeting voi thumnak cathanh an chuahmi ahcun district dang khuachak kan unau ram mizapi Mizoram ah commercial vehicle drivers owners dihlak theih dingin betlang pasarih in cathanh kan chuah tiah an langhter. Pakhatnak, District dangin Siaha District chungah lawtla dingmi nih an umnak District bu hruaitu theihpinak catlap tello cun Siaha District chungah zei motor hmanh lawt in an la kho lai lo. Cucaah nan umnak district ah nan bu siannak la dih in kan in theihter hna. Pahnihnak, District dangin Siaha District chungah khuachak kan unau hna herhhai la ding maw phurh ding a si ahcun nan umnak district nan bu hruaitu siannak tel lo cun Siaha district chung nan pal kho lai lo. Pathumnak, district dang le khuachak leimi kan district mi zong kan umnak bu theihpinak tel lo cun khuachak lei kan unau thilri phurhpiak kan kham. Palinak, Siaha district le district dang hna zong bu ah lut duh lo le member si duh lo, bu theihpinak la duh lo, nan cungah zeibantuk harnak hmanh phan sehlaw panganak khuachaklei kan unau hna Siaha District mi le sa si cangmi min hlan in motor loan le payment a cawmi kan in theih i kan in tlaih hna ahcun a fah khawh chung in fak in hrem nan si lai. Paruknak, Siaha District chungah commercial vehicle nih all diesel petrol district dang le Myanmar lei ah phurh lo ding kan in tlaih hna ahcun nan cungah zei bantuk hmanh phan seh zeihmanh kan in ceih lai lo. Pasarihnak, umkal khawh siannak bu ah a um rih lomi zung, rithaisi, cozah nih duh lomi phorh motor kan district chung in kan in tlaih hna ahcun kan in tlaih hna suimilam in bianolh a um hlan chung cu umkal senh nan si lai lo. Fakpin Action lak a si fawn lai tiah Siaha District Mini Fakpin Action lak a si fawn lai tiah Siaha District Mini Truck Association Siaha District Pickup Association, Siaha District Data Age Owner Driver Association nih cathanh an chuah. Siahatla vengchung ah MGP le VC hngalhpinak loin khuachakmi khual ngeih ngah lo. Mara Autonomous District Mara Autonomous District Council MADC ram Siaha khuapi Siahatla veng chung ah MGP le Area VC hngalhpinak tel loin khuachak Myanmar mi khual ngeih sian a si lo tiah kan theih. District Council ram Siaha khuapi Siahatla veng chung ah MGP le Area VC hngalhpinak tel loin khuachak Myanmar mi khual ngeih sian a si lo tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in MGP siahatla nih an langhter ning ahcun MGP le Area VC theihpinak tel loin khuachak East Laimi khual nan ngei kho lo. Siahatla a riah ah ralzaam ummi hna caah MGP ID tuahpiak dih an si. ID ngei lo hna cu vengchung ralzaam ummi ah cohlan khawh an si lai lo. Vengchung dawr ngei le bazaar ṭhumi zong nih kan thilri khuachek le khuathlang ah kuat thluangthluan lo ding. Myanmar ram in ram buainak ah kan unau Chinmi an lut. Asinain kan ram le khuatlang him lo ding in midang an rak lut lengmang ti theih a si caah i fimkan a hau ngaingai. Myanmar ram in ram buainak ah kan unau Chinmi an lut. Asinain kan ram le khuatlang him lo dingin midang an rak lut lengmang ti theih a si caah i fimkan a hau ngaingai. Lunghrinh deuhmi, zumh lo deuhmi an um ahcun a rianrannak in hruaitu sinah thawngthanhnak nan tuah lai tiah Mara MGP Brand Siahatla nih kum thonghnih le kulili chiapha hleiriat ah sang chung zapi sinah theihternak an tuah. Tutan kan thong chimnak cu hi vial hin a si rih lai a zohtu le ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.